Aje athiĩ kũ? Ĩthi ndona wĩra. Acha. Hmm? Mũndũ arĩ kuona wĩra ndaikaraga ndaikaraga mũciĩ ndagoka magara agathiĩ gwetha wĩra. Agathiĩ kũruta wĩra. Ĩni ndĩtĩkĩre mũthuri athiĩ wĩra. Nĩagĩthiĩ. Ĩĩ. Mhm. Athiĩ, ĩĩ ndũ mũthuri ndakuohorwo. Nĩagĩthiĩ. Wakĩoha mũthuri ĩ. Ũndũ nĩ ũgakĩmenya maũndũ. Ĩĩ. Reke athiĩ ethe mbeca twana tũkũre.

Ona nĩ gũtũoha nĩ athiĩ. Rũgendo rũtukĩrĩire. Nĩrũhĩire. Na rĩu niĩ no ngwendeire maũndũ mega na moko maya maku rĩ marotherema magä mone indo nyingä nä getha å hote gå tå rehera ä no thiä rå gendo rwega

eh ate eni eh koguo menye riu haha tũgũthaka mĩthako ĩno ere ĩrĩ ehe tũthake mũthako ũkũhĩa Eh. na ũgũthira ehe nĩ harĩirie nĩ ndeharĩirie mũgũnda ũyũ wĩna taito d wĩna taito wĩna taito Ĩĩ. ngari ĩrĩa ngari ĩrĩa mwagũrĩte ĩna tai- ĩna ĩna ĩna rogo. ĩna rogo blue. Na nĩ irio icio ciothe ndwĩharĩire Ndiĩ nĩ njũharĩire tũgũthi tũcirute ehe twaciruta rĩ Mm. twendie mũgũnda ũyũ twendie twendie nginya indo icio ingĩ ciothe na Ithuĩ tũtiatonga rĩu. ini tũkĩgĩa na indo Eh, rĩu gathuri rĩ eh, gathuri tondũ gatiramĩona gebangaga rĩ nĩgathiĩ. nĩ gaka gathi wĩra Nĩgathiĩ wĩra. ona imũikara hata karuru

wakiri wakiri wakiri ũngĩhota gũthondeka mĩbango ĩyo yothe ĩtuĩke ya kwagĩrĩ no wone ĩni kandĩrakuoraga tũthũe maratathi make ndũgĩthange gathuri kau gathuri kau rĩ gakagaukaga mĩaka ĩrĩ mĩaka ĩrĩ gĩgĩũkaga akora nginya kwao gatirĩ korwo tũganinĩte rĩu rĩ no twe no tũrabatarĩkana signature no nginya ĩĩ tũgũciruta kũ ĩĩ harĩa ndakuonetie ah we nĩwe waritire nona gakiuma ũguo gagĩthiĩ athuri kau hau nĩho ngĩanyitire guoko renge Hĩ aca na rĩu tũngĩtigĩ tũngĩtigwo na signature yako Kamũthĩ karĩa kuo guoko naguo wĩra gathi karĩrutaga na andũ. irĩ ti yako Aca hau atingĩũka. Eh, Njara nĩcio mũndũ nĩcio irutaga wĩra. Ũkarenga guoko njoke thiĩ ngohwo. Eh, ndecirie mũno. Ĩtigũthiĩ kuohwo. eh, na nĩ mahau nĩ ũngĩ no rĩrĩ Ui, tũgũkĩruta signature kũ? Tondũ nĩ tũramĩbatara kana kĩrore. Tũgwetha kũrĩa irĩ. Kũ? Harĩa ndaigĩte nĩho ngũkũrutĩra. Oh. Eh. Sawa, maũndũ mau mothe nĩ magũkĩagĩra. Magũkĩagĩra. Ah, eh. Eh, tondũ rĩu tũtirĩ atĩ ũngĩ. Kangĩũkaga akora gũtirĩ niĩ.

ndaigua nĩ wakĩigua Eh. no nginya mĩbango ĩno tũmĩbange wega akae mũnjĩcia nĩ akũhete ndeto njega mũno akaya kwaragia ibuku Nĩ cia mũgũnda mũgũnda ũrĩkũ mũgũnda ũrĩa wa edeni Ah, mũgũnda ũrĩa wa Edeni. Ĩndĩ. Ah, ah.

eh eh eh ni rĩu tũ- tũngĩakorirwo twa rĩu nĩkĩo ah, tũngĩrĩra cia tũngĩkare acia tũngĩrĩha nginya mũthuri waku nĩ agĩkenaga angĩkanaga we horerai na horerai mũgũnda wa edeni mwaria ũhoro wa mũgũnda wa edeni eh nĩguo mũhunjia kũhunjagia ĩ mũhunjia kũhunjagia Eh. niĩ tigai kũngua ta karuru ndĩ mũndũ mũgĩ mũno kuma o hĩndĩ ĩrĩa mũkũbangaga nyumo hande mũthikĩrĩirie ndaigua mĩbango ĩrĩa yothe mwĩnayo